מיר הייבן אן מיט סייעתא דשמיא מסכת סייוון דף צדיק ב' עמוד א'. לאמיר אנהייבן די גמרא מיט א קורצע הקדמה. האט מען געלערנט אין די משנה, שיטת רבי שמעון איז געווען כל גגות, חצרות וקפיפות, ס'איז אלעס איין גרויסע רשות. און מילא קען ראובן נעמען א זאך וואס ליגט אויף זיין דאך, קען עס אראפברענגען צו שמעון'ס חצר, און פון שמעון'ס חצר קען איך עס נעמען צו לייבי'ס קארפעוו, ווייל ס'איז אלעס איין גרויסע רשות. נאר וואס איין תנאי האט ער יא געמאכט, אז ס'מוז זיין די זאך וואס דו רוקסט ארום מוז זיין דארטן בשעת שבת איז אריינגעקומען, עס קען נישט זיין א זאך וואס איז געליגן אין די הייזער און יעצט איז ארויסגעקומען שבת פונעם הויז אריין צום חצר אז דאס גייסטו ארומנעמען, די זאך וואס דו נעמסט ארום מוז זיין אז ס'איז געווען דארטן בשעת שבת איז אריינגעקומען. האט די גמרא געברענגט א מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, רב האט געזאגט אז היות כ'מוז מאכן זיכער אז די זאך איז געווען דא אינדרויסן בשעת שבת איז ער אריינגעקומען, איז ווי אזוי קען איך דאס זיכער מאכן? זאגט רב, מוז זיין אז ס'מוז זיין שלא ערבי, אז די מענטש האט נישט געמאכט קיין עירוב, פשט איז אז ער האט נישט געמאכט קיין עירוב קען ער דאך נישט ארויסנעמען א זאך פון זיין אייגענע הויז אריין צום חצר, איז ווייס איך די זאך וואס איז געווען דא אינדרויסן אז ס'איז שוין דא געווען בשעת שבת איז ער אריינגעקומען, ווייל אויב וואלט ער געהאט א עירוב וואלט איך מורא געהאט אז שבת קען ער דאך ארויס נעמען א זאך פון זיין אייגענע שטוב צום חצר ווייל ער האט דאך א עירוב און מילא יעצט זעט אויס קען מען א טעות און מילא זאגט דער רב ווען איז שמואל געזאגט זיין הלכה דאס איז דווקא בשלא עירוב מען האט נישט געמאכט קיין עירוב ביסט געראנטירט די זאך וואס ליגט דא אינדרויסן אז ס'קומט דא פון פאר שבת און ממילא קען איך עס טאקע ארומטראגן אבער טאמער מען האט געמאכט א עירוב קען דאך זיין אז די זאך וואס ליגט דא אינדרויסן איז די זאך וואס ארויסקומען אינמיטן שבת, און דעמאלטס זאג איך אז וואס? אז מען קען נישט זאגן אז ס'איז נישט איין גרויסע חצר, עס איז נישט איין גרויסע רשות? איך קום מיט שמואל, האט שמואל געזאגט ניין, איך בין נישט מסכים, איך בין מסכים צום חלק אז ס'מוז זיין געווען דא אינדרויסן בשעת שבת ער איז אריינגעקומען, אבער די פאקט אז יענער האט געמאכט א עירוב און טעקניקלי וואלט ער געקענט ארויסנעמען א זאך, דאס שטערט מיך נישט, ווייל א מענטש האט אכטונג געגעבן, ער ווייסט דאס מעג איך יא און דאס מעג איך נישט, און ממילא דאס איז געווען די מחלוקת צווישן רב מיט שמואל, רב האט געהאלטן דווקא ווען זאגט שמואל זיין הלכה דאס איז דווקא ביי די לא עברי, און שמואל זאגט ניין אפילו עברי שטערט מיר נישט, און נאך אלץ זאג איך די הלכה איז אז אלעס איז איין גרויסע רשות. האט די גמרא געזאגט, וכן אמר רבי יוחנן, אז רבי יוחנן זאגט די זעלבע זאך אויכעט, אז ביי אן עברי ביי אן לא עברי גייט מען נישט אן, ער ווייסט דאס מעג איך יא, און דאס מעג איך נישט. געבן אנהייב די גמרא גאנץ אויבן דף צדיק ב' עמוד א', זאגט די גמרא, מי אמר רבי יוחנן נוחי, האט דען רבי יוחנן טאקע געזאגט אזא זאך אז בין ערבי בין שלא ערבי, זאגט רבי שמעון זיין הלכה אז אלעס איין גרויסע רשות, פרעגט ער א קשיא, ואמר רבי יוחנן, רבי יוחנן האט דאך געזאגט כסתם משנה, אז די הלכה איז אזוי ווי א סתם משנה. אויב אזוי פרעג איך דיך ותנן אונז האבן געלערנט כוס לשתי בין שתי חצרות אז איך האב א וואנט וואס איז צווישן צוויי חצרות גבוה עשרה ורוחב ארבעה ס'איז הויעך צען טפחים ס'איז ברייט פיר טפחים מערבין שניים ואין מערבין אחד קומט די וואנט האקט אפ צווישן די ביידע חצרות און ממילא דארף יעדע חצר מאכן פאר זיך א אייגענע עירוב אז איך וויל נאר מאכן עירוב חצרות קען איך נישט זאגן ס'איז איין גרויסע עירוב ווייל למעשה איז דא א וואנט וואס גייט אדורך און ממילא זאג איך יעדע חו צ איז א זאך פאר זיך אליינס, די פון לינקס מאכט מען זיינע שכנים, די פון רעכטס מאכט מען זיינע שכנים, און מען קען נישט מאכן איין גרויסע עירוב צוזאמען. זאגט די משנה ווייטער, היו בראשי פיירות, אויב אויף אויפן וואנט אויבן געווען פיירות, איילי עולים מכאן ואוכלין, ואיילי עולים מכאן ואוכלין, ביידע שכנים קען ארויף גיין אויפן וואנט, די וואנט האט דאך א דאונען ווי א רשות פאר זיך אליינס, א חו צ פאר זיך אליינס, קען איך גיין אויפן וואנט און עסן די פיירות דארטן, ובלבד שלא יריד היא למטה, אבער אראפצונעמען פון די וואנט אריין צו די אנדערע חצר, דאס קען איך נישט טון. ממילא לכאורה דארף מען פארשטיין, די משנה זאגט אז וואס? ובלבד שלא יריד היא למטה, מען קען עס נישט אראפנעמען פון די וואנט און אריינברענגען אריין צו די חצר, אדער נעמען פון איין חצר אריבער צום צווייטן קען איך נישט טון אזא זאך. לכאורה, אונז האבן דאך יעצט געזאגט ר' שמעון זאגט, אז כל גגות, חצרות, קאפיפאוס, אלעס איז איין גרויס רשעות, אויב אזוי פארוואס קען איך נישט נעמען די פייערעס אריין צו די אנדערע חצר? סאו די איינציגסטע תירוץ וואס איך קען דיך זאגן, אפשר רעדט מען דא בשלא בערבי, אז די שכנים האבן געמאכט א עירוב, און ממילא דעמאלס זאג איך נישט די הלכה אז וואס אז אלעס ווערט איין גרויסע רשעות, און מילא קען איך מסביר זיין פארוואס די הלכה איז, ובלבד שלא ירידה למטה. אבער אויב זאג איך דא אז ס'מאכט נישט קיין חילוק צו יא עירבי נישט עירבי אייביג זאג איך אז אלעס איז איין גרויסע רשעות, אויב אזוי פארוואס זאג איך ובלבד שלא ירידה למטה? ס'איז דאך ממש אזוי ווי איך נעם א זאך פון א חצר אריין צו א צווייטע חצר, וואס אונז האבן געזאגט אז ס'אלעס איין גרויסע רשעות, און ממילא מהיכי תיתי קען איך נישט נעמען די פרוכט אריין צו די חצר. הסבר שלמה זאג איך אז דא א חילוק בין ערבי בין לא ערבי, קען איך זאגן דו ווייסט פארוואס די משנה זאגט דו מעגסט נישט נעמען די פירות, פארוואס ווייל מען רעדט דא בשי ערבי, און ממילא פארשטיי איך זייער גוט, אבער אויב זאג איך לפי רבי יוחנן אז ס'מאכט נישט קיין חילוק בין ערבי בין שלא ערבי, אייביג זאג איך אז וואס? אז ס'איין גרויס רשעות, אויב אזוי פארוואס זאגט די משנה בלבד שלא ערעי דלמטה? פארוואס זאגט די משנה איך קען עס נישט ארייננעמען צום חצר? לכאו' איז עס ממש ווי א חצר צו א חצר, און איך וואלט געדארפט קענען ארייננעמען די פירות. ממילא זעהסטו דאך פון דא, ווען די משנה האט למעשה יא געזאגט בלבד שלא הרידי, פשט איז די משנה האט פארשטאנען אין אמת אריין, דא רעדט מען אז ס'איז געווען מיט אן עירוב, און ממילא וויבאלד מ'רעדט זיך מיט אן עירוב, א עירוב מאכט קל אז איך זאל נישט קענען נעמען פון איין חצר צום צווייטן, ווייל לכאורה אז דו העסט ארויסנעמען זאכן פון דיין הויז אריין צום חצר, עס איז אויך אריבער לאנג צום אנדערן חצר, ממילא קען איך זייער גוט מסביר זיין די משנה דא. האסט דאך פון דא א ראיה פון די משנה אז די הלכה איז געזאגט געווארן דווקא בשלא עבי, אבער בשעבי, דעמאלס זאג איך ס'נישט איין גרויסע רשעות, און ממילא איז דאך א קשיא אויף רבי יוחנן. זאגט די גמרא, מאי למטה, ווען די משנה זאגט מלמטה מיינט נישט למטה אינעם חצר, אוודאי אינעם חצר קען איך עס ארייננעמען בין עבי בין שלא עבי, נאר פון וואס מען רעדט דא איז למטה לבתים, די משנה זאגט, ובלבד נעם עס נישט אראפ פון דארטן גלייך אריין אין די הויז, פארוואס ווייל פאר די הויז דארפסטו האבן א עירוב, אוודאי פון חצר צו חצר, אראפנעמען פון די וואנט אריין ברענגען אין חצר דאס איז נישט קיין שום פראבלעם, פארוואס ווייל אלעס איז איין גרויסע רשות, נאר וואס די משנה זאגט, וואס די משנה זאגט געב אכטונג רעדט מען פון דעם חצר אריין צו די בתים, דאס קען איך נישט טון, אבער אוודאי פון חצר צו חצר דאס קען איך יא טון, בין עירובי בין שלא עירובי. פרעגט די גמרא, והוא תני רב חייא, רב חייא האט דאך למעשה געלערנט, ובלבד שלא יהא זה עומד במקומו ואוכל, וזה עומד במקומו ואוכל, רב חייא האט דאך געהאט א ברייתא, און די ברייתא האט מען צוגעלייגט אפאר ווערטער, און די ברייתא האט געזאגט, ובלבד שלא יהא זה עומד במקומו ואוכל, פשט איז דאך אז וואס? אז ער מיינט נישט צו זאגן ער נעמט די פירות ער ברענגט עס אריין אין הויז, ניין! ער שטייט אויפן פלאץ און נעמט עס אראפ פון וואנט, ער שטייט אויפן פלאץ און עסט עס דארטן, און ממילא ווי אזוי קענסטו מיר זאגן אז דער משנה רעדט זיך אז ער נעמט עס אריין אין שטוב? זאגט די גמרא אמר ליה, וכי רבי לא שנו, רבי חייא מנין ליה? רבי, ער האט ווארט ער האט געוואוסט אלע משנות, ער האט געוואוסט אלע ברייתות, ווען ער האט געברענגט די משנה, האט ער נישט גערעדט דעם חלק אז וואס ובלבד שזה עומד במקומו ואוכל, נאר וואס? ער האט פשוט געזאגט אז ער זאל עס נישט אראפנעמען אויף אראפ, און ממילא וויבאלד זי איז דאך רבי, ער האט נישט גענוצט די ווערטער אז וואס פשט אז עס שטייט דארטן אויפן פלאץ און ער עסט עס, פשט איז ער האט נישט גורס געווען אזוי, ער האט נישט געהאלטן דערפון, נאר וואס ער האט געהאלטן אז די ברייתא רעדט זיך אז ער נעמט עס אראפ און פון דארט נעמט ער עס אריין אין די שטוב, טאקע אראפ נעמען פון די וואנט און אריין נעמען אין שטוב דאס איז טאקע אסור, אבער טאקע נעמען מחצר לחצר, קען זיין דאס איז אפילו מותר, מיט עירוב, אן עירוב, מילא פון דא קענסטו נישט ברענגען קיין ראיה, און א קשיא איז עס זיכער נישט אויף רבי יוחנן. זאגט די גמרא ווייטער. איתמר האבן מיר געלערנט. שתי חצרות וחור ואחת ביניהם, אז איך האב שתי חצרות, און צווישן זיי ליגט א חורבה, דאס הייסט יעדע חצר פאר זיך איז א רשות היחיד, שפעטער איז די חורבה אויס אויך א רשות היחיד, איז בעצם פון אויבן אויף קען איך ארייננעמען פון מיין חצר צו די חורבה נישט קיין שום פראבלעם. איז זאגט די גמרא יעצט וואס רעדט מען דא אחת ערווה ואחת לא ערווה, איינע פון די שכנים ער האט נישט געמאכט קיין עירוב און ער האט יא געמאכט אן עירוב, ובמילא יעצט די שאלה איז וועם געב איך די חובה, קען ביידע זיך נוצן מיטן חובה, קען קיינער זיך נישט נוצן מיטן חובה, איינער יא איינער נישט, וואס איז די הלכה? זאגט די גמרא אמר רב הונא אז רב הונא האט געזאגט וואס ער איז געווען די תלמיד פון רב האט ער געזאגט נותנים עושר לזי שלא עבר איך געב עס פאר דער וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב ווייל היות די איינע שכן האט דאך נישט געמאכט קיין עירוב ביז ס'איז דאך גאראנטירט די זאכן וואס ליגן אינדערויסן זענען דארט געווען בשעת שבת איז אריינגעקומען האב איך נישט וואס מורא צו האבן מילא געב איך עס פאר אים איך זאג די חרוב איז דיינס און מילא דו קענסט נעמען זאכן פון דיין חצר אריין צו די חרוב אדער פארקערט אבער לשעבר אבער דער אנדערער שכן וואס האט יא געמאכט א עירוב מיט זיין א שכן אויף זיין זייט, אבער לשעבר לא, פאר אים, ער קען נישט אריין נעמען צו די חבר, פארוואס? דילמה אסור להפעיל כמענה דבתים לחבר, כמורא, יענער האט דאך יא געמאכט אן עירוב, און ממילא, קען דאך זיין ער גייט ארויס נעמען א זאך פון זיין אייגענע שטוב אריין מיט רעכט צום חצר, און פונעם חצר עטשן אנקומען צו די חבר, דאס איז דאך אסור, ווייל די גאנצע היתר איז דאך נאר געווען פאר זאכן וואס זענען געווען אינדערויסן בשעת שבת, אבער דאס איז דאך געווען אינעווייניג בשעת שבת איז אריינגעקומען, און ממילא זאגט רב הונא בשם זיין רעבן, אז וואס, איך געב עס פאר דעם וואס שלא יבא, ביי אים האב איך נישט וואס מורא צו האבן, איך האב נישט קיין גזירה, און ממילא זאג איך אז וואס, ער באקומט די חובה, ווייל ער האט נאר נעמען א זאך וואס ליגט אין די חצר, ער האט עס אריינברענגען אריין צו די חובה, אבער ווייל ס'איז געווען זיכער דארטן בשעת בין השמשות, באשעפט קען די אנדערע, ער האט געמאכט א עירוב, ביי אים האב איך א פראבלעם אפשר צו נעמען א זאך וואס איז געווען אין זיין שטוב וועט עס אויסנעמען פון דעם צום חצר, און פון דארטן האב איך א פראבלעם ס'וועט אריינקומען צו די חורבה, און אויף דעם האט דער חב ד'ער געזאגט א נושא. וחייא בר רב אמר, חייא דער זון פון רב, ער האט געזאגט, וואס האט מיין טאטע געזאגט, אף ל שעירבו, מיין טאטע האט געזאגט אף ל שעירבו, ער האט נישט געזאגט מיתה אסור נאר וואס אף ל שעירבו, אויך און פאר דעם וואס איז מיט דער וואס האט געמאכט א עירוב. לכאורה, פשט איז, אז ביידע האבן די זעלבע הלכה, די לא ערבה מיט די ערבה ביידע האבן די זעלבע הלכה. און איז ער מסביר אזוי, איך בין מסביר אז וואס וואס שתיהן אסירות, פשט איז אז ביידע זענען אסור, סיי די ערבה און אפילו די לא ערבה, ער קיינער קען נישט נוצן דעם חרבה, פארוואס? ווייל איך האב מורא, אטי דער זאגן אז דער וואס מעג, אז דער וואס האט יא געמאכט א עירוב, ער העט דאך אויסנעמען זאכן וואס קומט פון זיין שטוב און צו נעמען צו זיין חצר און פונעם חצר אריין צום חורבה, האב איך גע'אסר'ט פאר אים, האב איך שוין גע'אסר'ט אויך פאר דעם וואס איז לא ערבו, און ממילא זאגט ער, מיין טאטע האט געזאגט טאקע נאר די ווערטער אף לא ערבו, אבער איך טייטש עס אויס פשט איז יעדע איינער איז אסור, קיין איינער קען נישט נוצן דער חורבה. וועם טענה'סטו פרעגן? אפשר האט ער געמיינט אנדערש, אפשר האט ער געמיינט שטייען מיט טרס, ביידע זענען מותר, ווער זאגט דיך ביידע זענען אסור, זאג פונקט אזוי, אף ל ש ער ווי, און פשט איז ביידע זענען מותר. איז זאגט ער, ניין, מפני מה אין נושא לרחצה שלא ערב ולרחצה שערב, אונז ווייסן דאך אז איך האב צוויי חצירות איינס לעבן צווייטן, די הלכה איז אז טאמער איינער האט יא געמאכט אן עירוב, די אנדערע האט נישט געמאכט קיין עירוב מיט זיינע שכנים, דער וואס האט געמאכט א עירוב קען נישט נעמען א זאך פון זיין חוץ עס אריבער נעמען צו דער וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב, אזוי ווי רב האט דיך געזאגט, וויבאלד די מינוט וואס דו האסט געמאכט א עירוב מאכט די עירוב די קלה, ווייל דו קענסט יעצט ארויס נעמען זאך פון דיין אייגענע שטוב קענסט אריין ברענגען דיין חצר, און ממילא ווייסטו דאך קלאר אז דער וואס האט געמאכט א עירוב ער קען נישט אריבער טראגן צום אנדערן, און ממילא זאגט רב. מילא קומט דאך אויס, זאגט זיין זון, קומט דאך אויס דא ביי אונז, דער מענטש וואס האט געמאכט די ערווה, ער קען דאך נישט נעמען א זאך פון זיין שטוב עס אריבערברענגען צו די חורבה, ווייל ווער אים דאך אוודאי אסור, פארוואס זאל ווער אים אוודאי אסור, ווייל ער האט דאך געמאכט א עירוב, אז ער האט געמאכט א עירוב, בין חושש אז אפשר עסטו ארויסנעמען זאכן פון דיין אייגענע שטוב עס עס אריבערנעמען, ומילא דער וואס איז ערווה, ער קען זיכער נישט ארויסנעמען, אזוי ווי רב האט געזאגט ביי די שטרי חצרות, אויב אזוי, אז איך ווייס ביידעם די זעלבע הלכה, ווייל ער האט דאך געזאגט אף ל ש ערבו, ווייס איך אז די ערבו מיט די לויה איז ווי ביידעם די זעלבע הלכה, און ממילא זאג איך דיר אז וואס ווען מיין טאטע האט געזאגט אף ל ש ערבו מיינט אז ביידע קענען נישט, ווייל דער וואס האט געמאכט א עירוב, ער לפי שיטת רב קען דאך אוודאי נישט ארויסנעמען פון זיין הויז, פון זיין חצר, אזוי ווי דו זעהסט לגבי די שתי חצרות, וואס דער וואס האט געמאכט א עירוב טאר דאך אוודאי נישט אריבער נעמען צום אנדערען ווייל ער האט געמאכט א עירוב, קען זיין ער האט אויסגעמאכט א כלל ער טאר ארויסנעמען א זאך פון זיין אייגענע שטוב, און ממילא די זעלבע זאך דא, וויבאלד איך ווייס דערפון ערווי ער קען זעכער זיך נישט נוצן מיט דעם חובה, ווייס איך אז דער לויער קען זיך אויך נוצן, אויך נישט נוצן, ווייל מיין טאטע האט דאך געזאגט אף לש ערוו, פשט איז ביידע האבן די זעלבע הלכה. זאגט די גמרא, עס איז בכלל נישט קיין גוטע ראיה, פארוואס? ווייל הוסא אמ ק ווען די מינטרא מיינע די בתים בחוץ א אסור לאפי' ק, קען זיין דו ווילסט מיר צוגלייכן די מענטש דא וואס האט נישט געמאכט קיין עירוב מיט, הייסט די מענטש איין שכן האט לגבי די חורבה, דער וואס האט יא געמאכט אן עירוב, מיט דער וואס האט נישט געמאכט א עירוב מיט צושטעלן צו די צוויי חצרות, זאג איך דאס איז צוויי פארשידענע זאכן, לגבי די חצרות, דו ווייסט פארוואס רב האט מחמיר געווען, איך זאג דער וואס האט געמאכט אן עירוב קען נישט נעמען אזאך עירובות צום שכן, דאס איז דווקא די מינטערע מיינע דעבאטן בחצר, דער מענטש האט לייכטערהייט ארויסנעמען א זאך פון זיין הויז, עס אריינלייגן אין די מחוצה. פארוואס? ווייל די חצר איז א געהיטענע פלאץ, א צוגעמאכטע פלאץ, און ממילא ווייס איך דער מענטש האט לייכטערהייט ארויסנעמען פון זיין הויז אריין צו די חצר, און ממילא אסור להפיקה, ער האט ווייטער געגאנגען נעמען די זאכן וואס ליגן אין די חצר, און פון דעם האט זיך איבערנעמען צום אנדערן חצר. דאס הייסט דא ביי די שטייכע צייער איז דא א מקום לגזור, עס איז מער שכיח דער מענטש זאל ארויסנעמען א זאך פון זיין אייגענע שטוב, און פון די איינמאל עס ליגט שוין אין חצר עס אריבער קומען צום אנדערען חצר, ווייל א מענטש איז זיך צוגעוואוינט ארויסנעמען זאכן פון זיין הויז אריין צום חצר ווייל די חצר איז א געהיטענע פלאץ, ער פילט זיך באקוועם, ער פילט זיך זיכער, און ממילא עט ער ארויסנעמען לייכטערהייט זאכן פון זיין אייגענע שטוב אריין צום חצר, און פון דא האט דער רבישע מורא איינמאל עס ליגט שוין אין חצר עטס אנקומען צו די אנדערע חצר וואס דאס איז די חצר, מה שאין כן הויכע ברחבה. דא לגבי די חוה, כיוון דלא מינד תרמנה דחצר בחוה, למעשה, קיינער טוט נישט ארויס נעמען זאכן פון זיין חצר אריין צו די חוה, ווייל די חוה איז א צובראכענע הויז, ס'איז נישט סעיף, מענטשן וועלן זיך צוכאפן דארטן, ממילא ס'איז זייער נישט שכיח בכלל אז א מענטש זאל נעמען זיינע זאכן, ברענגען פונעם חצר, אריין צו די חוה. און ממילא לא יאסור להפיקה, ער האט נישט צוקומען ארויס נעמען זאכן פונעם חצר אריין צו די חורבה, און ממילא, זאגט די גמרא, דו ווילסט מיר צושטעלן די שתי חצרות, צו דא די מעשה מיט די חורבה, איז צוויי פארשידענע זאכן, לגבי די חצרות, זאגט טאקע רב אז דער וואס האט געמאכט א ערב קען נישט אריבער נעמען צום שכן, אבער פארוואס, ווייל ס'איז זייער שכיח, דער מענטש פילט זיך זעכער צו ארויס לייגן זאכן אין זיין חצר, און ממילא זאגט רב, געמאכט דינג, כ'האב מורא עס דיך אויסמישן, ממילא האסט געמאכט א ערב, האסט קאלער געווארן יעצט, דו קענסט שוין מער נישט אריבער נעמען צו דיין חבר'ס חצר, ווייל כ'מאס ס'וועט אויסקומען א בלבול דא, אבער דא לגבי די חבר, קיינער גייט נישט אריבער נעמען א זאך פון זיין אייגענע חצר אריין צו די חבר, ווען די חצר די חבר איז נישט קיין סעיף פלאץ, און ממילא ס'וועט נישט צוקומען צו אזא גזירה, און ממילא קען זיין אז אין אזא פאל איז רב מסכים אז אפילו דער וואס האט יא געמאכט א עירוב, נאך אלץ ער קען אריבער טראגן, אז ער מעג נאך אלץ נעמען זאכן וואס איז געווען אין זיין חצר בשעת שבת איז אריינגעקומען, מעג ער ווייטער ארייננעמען צו די חורבה. איי ער האט נעמען זאכן פון די הייזער און ס'וועט אויך אנקומען צו די חורבה? דאס איז נישט מסתבר, פארוואס? ווייל די חורבה איז נישט קיין סעיף פלאץ, ממילא זאגט די גמרא דו ווילסט מיר צושטעלן די שתי חצרות צו די חורבה איז נישט קיין צוגלייך, די חורבה איז נישט קיין זיכערן פלאץ, און די חצר איז יא א זיכערן פלאץ, און ממילא ווען די טאטע האט געזאגט אף לשעבר איז נישט קיין ראיה אז ער האט געמיינט אז ביידע זענען אסור, נאר וואס אין אמת אריין קען זיין אז וואס אז ביידע זענען מותר און מילא קיין ראיה קענסטו מיר נישט ברענגען. איכא דאמרי, ס'איז דא אנדערע וואס האבן געלערנט פונקט פארקערט, חי' איכא דאמרי חי' בר רב אמר אז חי' בר רב דער זון פון רב אז ער האט געזאגט אף לשעבר, דער טאטע האט געזאגט די ווערטער אף לשעבר, אזוי האט מען געזאגט ביז יעצט און איך ווייס נישט וואס ער מיינט, מיינט ער להתיר אדער לאיסור? נאר וואס ווער שטייען מותרות ביידע זענען מותר, סיי דער וואס האט געמאכט אן עירוב, און סיי דער וואס האט נישט געמאכט, ביידע מעגן טראגן דארטן אין דער חורבה. ואם תאמר האסטו זאגן, איי אפשר וועל איך זאגן און שטיין אסירות, אז ביידע זענען אסור לפי שאין נושט מחוצה שלא עירב אלא חוצה שעירבו, אזוי ווי מען זעט דא לגבי די שתי חצרות, דער וואס האט געמאכט אן עירוב, ער קען שוין מער נישט טראגן אריבער פון זיין חצר אריבער צום אנדערן חצר, אפילו ער קיים ששבשי בצרכו, ווייל איך האב מורא אז די גזירה אז דער מענטש וועט ארויסנעמען זאכן פון זיין הויז, אויב אזוי זאל איך דא אויך זאגן אז ס'אסור? וועל איך דיר זאגן ניין, האסט מכיוון די מינטרא מענה דבעתן בחוץ זה לא ישורר בעיר רבנן, דווקא דארטן ביי די שטייכצייס האבן רבנן געמאכט א תקנה, ווייל ער פילט זיך זיכער, מילא איז זייער לייכט אז זאל אנקומען פון איין חצר צום צווייטן, מה שאין כן, מילא דאסי לאפיקי, מה שאין כן אבל בחובה, דלא יהיה מינטרא, וויבאלד די חובה איז נישט מינטרא, און מילא קענסטו מיר נישט צושטעלן די זאכן, און ממילא האב איך דא בעצם צוויי גירסות ווי אזוי רב האט געזאגט, דאס וואס אז חזקי האט עס אויסגעטייטשט בשם זיין טאטן רב, אדער זאג איך אז וואס אז ער האט געמיינט צו זאגן ביידע ס'איז לאיסור, און געוואלט ברענגען א ראיה דארטן פון די חצירה זאגט מ'איז נישט קיין גוטע ראיה, אדער פארקערט איך זאגן ביידע זענען למיתה, איי ווילסט פרעגן א קשיא וואס נישטא אין חצירה זאג איך אז וואס אז די קשיא איז נישט קיין גוטע קשיא.